Ech sinn tëschent 13 a 25 Joer al. Ech sinn d'Kand vun engem Mineur, engem Bauer oder engem Akademiker. Ech sinn e jonkt Meedchen oder ech sinn e jonke Mann.
Jo, ech sinn e Jonken zu Lëtzebuerg, e Jonken zu Lëtzebuerg am 20. Joerhonnert. Egal wien ech sinn, ech sinn an der fester Gitt vun den Erwuessenen, déi vun der Schoul, aus der Famill, déi vum Staat, vun der Kierch. Si hunn hir Reglementer a Gesetzer. Si wësse wat gutt fir mech ass. Si soe wat een däerf a wat net. Si huelen Decisioune fir mech.
Ech waarden drop esou wéi si ze ginn, een Erwuessenen. Ech passe mech un oder ech revoltéiere mech, ginn e Rebell. Ech sinn 18 Joer al, hunn ech de Choix? Däerf ech dat maachen, wat ech wëll? Däerf ech dat soen, wat ech denken? Hunn ech de Choix?
Marie, Marie hunn se mech genannt. Mäi Papp huet an de Minne geschafft déi Zäit. An et huet der och vill kritt, ech hunn ëmmer erëmgemaut. Mir waren awer zefridden. Mir haten méi eng aarm Jugend wéi déi haut, mee mer denken awer ëmmer. nach mat Léift zréck. Jo d'Jugend, et hat een eng Jugend, hat een och keng gell, et hat een d'Jugend vun de Joeren aus, mee jo wat fir elo ze soen, du hues déi, et war ee gutt, et huet een et net aneschter kannt gell.
Bei eis an der Strooss si vill Famillje mat lauter Kanner, do ass ëmmer eppes lass. D'Bouwen däerfen e bësse méi dohier lafe wéi mir Meedercher, mee dem Paschtouer, dem Schoulmeeschter, dem Papp musse mir all follegen. Geloft sei Jesus Christus! A Sonndes war dann d'Mass um 5 Auer. An da war eng um hallwer aacht eng Kommiounsmass, um néng Auer war d'Affe gestuerwe Mass, um hallwer eelef war d'Houmass, um zwou Auer war Unterricht, um hallwer dräi war Vesper, owes um siwen Auer war Andacht. Dat war de sonndege Gang. A jo, wäertes war ëmmer d'Mass um siwen Auer an da vun do an d'Schoul gaang.

Ech war 14 Joer al. Ech war grad aus der Primärschoul eraus. Ech sollt geschwë schaffe goen. Jo, an du si mer awer nach an d'Haushaltungsschoul gaangen. Do hu der geléiert bitzen, ne, flécken an esou, ne. Dat war och ganz interessant. Als Stenno hat ech och, sot nach d'Joffer Mussmann, ech an Ärer Plaz, ech an Denger Plaz, huet se gesot, géing ech dat do virufueren, well du bass net domm, huet se gesot. Nee, nee, nee. Well si huet mir mat mär Diktater gemeet. Ech si Ne, also déi Angscht, déi ech dann ëmmer hat, jo, mee et war eeben näischt do dran. Mäin eelste Brudder huet och, eise Néckel huet och gesot, ma dann, dann léier dat. Neen, hunn ech gesot, well wann ech géing duerchfalen, dat wier jo eng schéi Blamage. Du sinn ech schaffe gaangen, ne, dat ass awer gaangen. Bis siwent, siwent Schouljoer, 14 Joer. An da kann ee jo weidergoe gell, aacht, néngt Schouljoer. Nee, an do huet de Papp gesot, da sich der eng Aarbecht. Hm, du sinn ech do an Dingscht gaangen.

Schliisslech jonk ware mer, zu Déifferdeng an den drësseger Joren. Hei war lass, hei war lass, hei war lass, eh. Ech menge mer hate 7 Danzsäll, mer haten e Federspiel,
dann haten mer d'Gewerkschaftsheim,
dann hate mer de Fonny, dann hate mer de Biereneck
an dann d'Haus Vicky.

Ech hu ëmmer misse mat menge Schwësteren erausgoen, wann si erausgaange sinn, fir ze tanzen. Do hunn ech ëmmer misse matgoen, fir opzepassen. Wéi d'Zäit dat konnt, kéint och ni een eleng eraus. Omm, Omm, nee, dat ass et dach net ginn. Emmer o emmer nich missten hun ech mech emmer geiergert so na wie soll ech dann dee kréien an de Kasse dee sitze bei mer ne jo dat huet jo geeschter an dee se hun se emmer gesot jo d'Hinnerche kann een eleng goe lossen awer d'Pëllen net ne.

Deen do oder deen aneren, den Nopeschjong oder der Tatta hiren Neveu, deen wollten se mir zouschousteren. Mee heiansdo sinn d'Geschichten aneschters komm, wéi si all gemengt hunn.
Wéi soen se emmer, et war Kribbelen am Bauch. Du enke gesoten, gees de mat spadséieren op de Bierg? Jo, an du si mer doroppe gaangen an op eemol Ënnerwee, So, ech hunn dech gär. Wat? Ma léiwe Jong, ech sinn nach vill ze vill d'Schnuddele fir esou eppes. Jo, mee ech sinn awer frou mat der Retour. An da war ech nach zwee Joer méi al wéi hien, da war keng Ried. Op eemol hunn ech gesot, Wéi al bass du? Ech mech gebéckt. Sot, Ech hunn der awer zwee méi wéi s du. Dat ass näischt. Ech si frou mat där a mir kréien äis och. Da si mer och manee bestuet ginn. Jo, déi zwéi bestuede sech a fäerdeg. Mueres e Virel op siwe si mer bestuet ginn, mëttes hu mer geäss an den Déngen ass virugaangen. Do war net vill ze feieren, do war keng Feier, näischt do. D'Schwéierleit waren, also d'Schwéiermamm war do, de Papp war dout. A wat ass wa näischt do an da seng Gesëschter? Dat war keen Hotel, näischt.
Zwanzeg Joer war ech. Ech erënnere mech, datt de Gemengesekretär mir nach gesot huet, datt ech vun elo un d'Ënnerschrëft vu mengem Mann fir offiziell Pabeiere bräicht. Den Dag selwer sinn ech bei d'Schwéiermamm wunne gaangen.

Ech weess nach ganz genee, wéi eis de Schoulmeeschter fir d'éischte Kéier vun der grousser Schoul an der Stad geschwat huet. Ech war 13 Joer al. Hien huet ganz wichteg dragekuckt, wéi en eis erzielt huet, Wou een eis elo wéilt hischécken.
Zu där Zäit goufen et hei zu Lëtzebuerg nëmmen dräi Kollégen, et gouf eng Handwierkerschoul an et gouf eng Industrieschoul an der Stad an zu Esch. An et ass decidéiert ginn, ech géing an de Kollége goen. A mir haten Angscht virun de Proffen, oh la la, mir haten Angscht virun de Proffen! Déi hunn ons heiansdo hunn déi ons zur Sau gemaach, ne? Déi ware streng an déi hunn engem do Saachen widder de Kapp geworf. Also do huet, ass ee mat Häerzklappen ass een an de Sall gaang. Mir haten notamment do ee Proff, dat war den Här Gillen, deen hu mer de Roude genannt, well en hat e roude Baart. An deen ass erakomm, dann huet e ganz herrschsüchteg iwwert d'Klass gekuckt, en huet missen opstoen an dann huet e gesot, Setzt euch! An ech hu mer deen ëmmer als en Arminius am Teutoburger Wald virgestallt, dat heescht op esou engem Sockel, ne, wou en dann drop gestanen hätt.
Scho gläich deen éischten Dag si mer vun der Schoulautoritéit erschloe ginn. De Gummi, eise Régent, huet eis d'Lévite gelies. An eis Septièmesspunte sollt direkt kloer ginn, datt eigentlech alles verbueden ass. Ausser dat, wat den Direkter ausdrécklech erlaabt. D'Caféen, d'Cabareten, souguer d'Theateren an d'Kinoe waren Däiwelsgeschier. An engem Veräin mat iergendenger politescher Tendenz ze sinn, war souwisou verbueden.

Spéider du wosst ech, datt dat mat der politescher Tendenz eng méi wéi quokeleg Affär war, zumools Enn vun den drësseger Joren. Jiddereen hat iergendeng Tendenz, déi vu lénks, déi vu riets, déi méi patriotesch Jongen an och d'Lëtzebuerger Nazien. De Kochen-Heng an den Toto Mergen waren déi vum lénke Rand. De Marc Georges a seng Kollegen hunn an där selwechter Zäit eng Schülerzeitung, De Wecker rabbelt erausbruecht. An déi war tendenziell nationalistesch, riets a konservativ. À un moment donné huet den Direkter mer kloer gemaach, mir sollen et net méi am Kolléisch verkafen. Du mer et virun der Dier verkaaft oder am Konvikt oder anerwäerts. Du dachs, huet d'Nummer kascht Et koum véier Mol am Joer eraus. Ech hunn et net eleng geschriwwen, et hunn och anerer dra geschafft. Et waren net lauter, wéi soll ech soen, Glanzleeschtungen, wat mer do publizéiert hunn, mä meng Iddi war, fir d'éischte Kéier emol eppes ze maachen, wat nëmmen op Lëtzebuergesch wier.
Méi oder manner patriotesch ware mer alleguerten, stolz Lëtzebuerger ze sinn. Dat war am Joer vun de Centenaires-Feieren 1939. Meng Mamm an ech waren och bis bei d'Handwierkerschoul gaangen, fir dem klenge Koseng nozekucken, wéi dee säi Fräiheetsbam sollt opriichten. Zwou an eng hallef Stonnen huet d'Zeremonie gedauert, dovunner op d'mannst eng hallef Stonn fir deen hongrege Beemchen do ze planzen. An dem Koseng säin houbechte Kostüm huet ausgesi wéi eng Sau.

Wéi se komm sinn? Ma jo, do war een ëwen e puer Haiser ëwen un äis, do war ee Mann, deen huet op der Regierungsstrooss geschafft, net? An da si mer mam Vëlo schaffe gefuer an sollten dann op Ettelbréck do awer fueren. Hei huet en se gesi kommen. An der Heng nenne mer dat, vun Ettelbréck op Féilerop. An elo, dunn ass de Mann dann zréckkomm, Jo, d'Preise komme sot. Jo, sécher, hien huet dat, duerch d'Duerf ass hie gefuer, hien huet allem Mënech gesot, du sot mer op d'Strooss gaang kucken nach, fir dat do ze gesinn, wéi se komm sinn.
Gelungenerweis während den éischte Méint, wéi mer ënner feindlecher Occupatiou stoungen, do huet d'Lëtzebuerger Militärmusek, déi konnt nach Concerte ginn op der Place d'Armes, a wann ech mech elo net ieren, da war fir den éischten August e Concert ugesot Et waren och eng Partie Leit op der Place d'Armes, mä wien net méi koum, dat war d'Musek. An do hunn eng Partie, eng Partie jonk Leit op eemol ugefaang, Lëtzebuerger Lidder ze sangen. Dat war duergaange fir ons als Jonker verdächteg ze maachen. Zënter datt de Gauleiter Simon am Land war, hunn d'Preise kuerze Prozess gemaach. E puer Deeg drop ass de President vun eiser kathoulescher Studentenorganisatioun festgeholl ginn. Si hunn en nëmme lafe gelooss, well e versprach hat, datt de ganze Comité sech bei der Gestapo géif presentéieren.

Fäerdeg examinéiert war a sollt goen. Du huet en sech ëmgedréint an gëng zur Dier eraus. An du huet een en ugebrëllt. Mengen, dat war dee berühmten Hardegen. Esou gëng een net erausgoen hei, ouni Manéieren. Sagen se Heil Hitler oder sonst was! Ech wéisst net méi wat de Pol Reuter gesot huet. Wéi den Tour um Esch koum, do hunn ech mer geduecht, Hien huet jo gesot sonst was. Do hunn ech mech vernäipt a gesot, Auf Wiedersehen. War de Preiss ganz verwonnert an huet mech goe gelooss.
Si sinn d'Avenue erof marschéiert bis op d'Gare. E gudde Frënd vu mengem Papp war och dobäi an eise Latäinsproff. Ech hu mech gefrot, wéi dat do wuel giff weidergoen. Et konnt ee jo kengem méi trauen.

Och ech hat Kollege bei der Fräiwëllegekompanie. Dat waren einfach Jongen, déi wollte Polizist oder Feldgendaarm ginn. An op eemol huet et geheescht, si misste fir d'Preise marschéieren. Den Opesch Jong ass och deemools fortgefuer, de Jemp. Johann Peter hu se en ëmgedeeft. Hie war 19 Joer al. Sou lues ass et eis aneren och Angscht ginn, mee sou richteg gleewe wollt mer dat nach net, bis datt ech de Stellungsbefehl an den Hänn hat, 1942 war dat. Wat wolls de maachen? Entweder mat dengen 20 Joer an de Krich goen, Den Nazien hire Krich, oder fortlafen an dech verstoppen, en Deserteur ginn an doduerch d'Famill an d'Ëmsiidlung dreiwen. Doheem hu mer driwwer geschwat. A mäi Papp, hien huet ëmmer gesot, Elo komm, mir verstoppen dech. Ech hu gesot, Nee, et ass nach ze. Mee du wousst guer nit, wat lass wier. An soulaang wéi ech, ech hu gesot, soulaang wéi ech an der Ausbildung sinn, geet et net. Do huet ech nach den Arbeitsdienst matgemeet, also net den Arbeitsdienst, d'Musterung matgemeet, loosse mer esou soen, déi war zu Esch. An do, wéi wéi emol de Stellungsbefehl do koum ass, do hunn ech mech ewechgemeet, do war ech wieder fortgaangen. Do war ech fort, ech war am Süde vu Frankräich, sinn ech do geholl ginn an do war ech zwéi an e hallef Joer KZ, hunn ech do gemeet do. A meng Elteren, déi waren ëmgesidelt ginn doduerch do, déi waren do a Schlesien do. Nonzénhonnertdräiundvéierzeg, E batter kale Wanter a Russland. Souguer bei de Preise war all Begeeschterung verflunn. Mir haten all d'Hänn an d'Féiss erkaalt an d'Angscht an der Box. Mir souzen an eisen Äerdlächer, deeglaang ze waarden. Dunn, et hat zwéin Deeg gedauert, dunn ass et ugaang. Do konnt der net méi kucken. Ech hat de Kapp esou e bësse rausgestreckt, alles gebrannt, alles rout Flam. Hunn se alles mat Phosphor dra gemeet. Dat war onheemlech. An den Ënneroffizéier sot ëmmer, Ech hunn der jo gesot, bleif heiënne leie, sot e, wann den, wann de Russ iwwert es rennt, sot en, dat ass et egal, looss en nëmmen iwwert es rennen. Ech sënn och nemme kucke gaang. Jo, mä wéi mir dunn zwéin, dräi Deeg erëm waren, dunn hate mir vun honnert Lett nach vläicht en zwanzeg gudder, déi aner, du konnt mer déi dann, jo. déi mer alt nach erauskritt hunn, déi hu mer alt erausgeholl, déi verwonnt waren an de Virun, mä dat ass eppes Schroes, ech kann engem net soen, wéi déi, jo, mir ass alt am Virou gaangen, dat story was it nit.
Et ass einfach weidergaangen, dat ganz normaalt Liewen an enger aussergewéinlecher Situatioun. Ech sinn am Rollingergronn opgewuess. Mäi Papp war Schneider an begeeschterte Filmamateur. Mä meng Kannerzäit u sech, wéi ass dat déi Zäit gaangen, wéi et bei deene meeschte gaang ass, mir sinn an d'Hitlerjugend gaang, ne? Du hues praktesch missen an d'Hitlerjugend goen, fir datt ech konnt an den Institut goen. Et sinn der zwar och, déi soen, ech hunn net brauchen dran ze goen, mä dat misse se awer emol beweisen. Ech sinn éierlech, ech war an der Hitlerjugend an Ech sinn och an d'Institut ugeholl ginn. Ech hunn och mäin Examen selbstverständlech misse maachen. Dat hat dann näischt mat der Hitlerjoenskaart ze dinn, mä da sidd Der do mat de Kollegen, dat war wéi haut de Scoutissem, ne? Mir sinn an de Bësch gaangen a mir hunn, mir hunn net vill vum Hitler héieren. Also dat war, bei ons Bouwe war dat net de Fall. An ech war net alleng, de Gros war do mat dran, ne?
Wann der net iergendwéi an de Hitlerjoren ageschriwwe wäert, da sidd der vun der Schoul geflunn. An do waren der e puer, déi hunn einfach, sinn net Member ginn, déi sinn dann gaangen, fir do deen Déngscht matzemaachen. Also do war, d'Minoritéit war motivéiert. Also ech soen, ech hunn ni en Déngscht matgemaach, ech hunn esouguer keng Invitatioun kritt. Ech war iergendwéi ageschriwwen. Deen Jong vu Kockelschei, deen hat mir iergendwéi ageschriwwen anscheinend, is jedenfalls net vun der Schoul geflunn. Nonzénhunnertvijfenféierzeg war ech nach als leschte vu menger Klass iwwreg bliwwen, déi aner waren un der Front. Ëmmer méi oft huet een héieren, datt deen een oder deen aneren net méi géif erëmkommen. Mir hu mat eiser Jugend bezuelt, dat war eist Gefill souwisou. Jiddereen huet sech duerchgewurschtelt wéi e konnt, jidderee war eleng. De Stellungsbefehl hat e schonns an der Täsch, mee et war ofzegesinn, datt et geschwënn eriwwer wär. Déi lescht Méint hunn ech an engem Escher Spidol iwwerlieft. D'Dokteren an d'Schwësteren hu sech esou arrangéiert, datt ech eng ustiechend Krankheet no där anerer hat. An du kënnt den Dokter Stein an huet gesot, da weis mer mol déi Saach. Du hat ech do ausser Pouken, nämlech si hat mer De Wolf und die sieben Geislein ginn. Dat war e Buch, wat e kannt hat, wat Waasserpouken hat. Du haten se jo och mat de Waasserpouken ugestach. Jo, An du hunn ech nees dräi Woche méissen do bleiwen an entretemps war et dann Enn Juli an du ass jo alles kunterbunt duercherneen hei gaangen. Du sinn ech heem gaangen, mech ganz diskret do beholl an jo, du ass den zéngte September komm.
E puer Méint virun der Liberatioun hat ech mech beim Fronturlaub duerch d'Bascht gema.

Wéi mir dat gesinn hunn nees doheem, hu mer gemengt, elo misst alles anescht, besser ginn. Et konnt ee mengen, datt déi Al einfach erëm do wollte weiderfueren, wou si viru bal fënnef Joer opgehalen haten. Déi al Regierung war erëm um Rudder, de fréiere Buergemeeschter war erëm am Amt an de Gielemänchen aus dem Duerf, deen ons Jongen an de Krich geschéckt hat, War no enger erstaunlech kuerzer Zäit erëm doheem.
Hien huet jo Liewensläinglechkeet gehat. Deen huet eng Kautioun musse leeën, datt hien an d'Fra awer fräi kann. Mee dat hunn sech all gewonnert, wou en esou vill verbrach hat, net datt den iewer erëm direkt esou, dat hätt nit dierfe sinn, fir kee Geld, net. En hätt wéinstens missen eng hallef Dose Jare maachen. Net? Also souwisou nech, fir dat wat mir matgemeet hunn. Net?
De Staat, d'Kierch an d'Schoul, alles huet erëm fonctionnéiert wéi virdrun, mee mir ware kloer net méi déi selwecht. Mir géifen eis net méi alles gefale loossen.
Ech soen eis d'Wourecht, Mir si vun eiser Regierung, déi in déi Zäit an engem Amt war, komplett verlooss ginn. Komplett! Während dem Krich an nom Krich. Wéi ech befreit si ginn, dat war doninnen, just op der éisträichescher Grenz, no eis am KZ do, do si mer do zesummekoum zu Unn, do ware mer zu Dausenden do, de KZ, la, franséisch Krichsgefaangen an alles, wat do war. An do war e franséischen Offizéier, en huet éischt iewescht mech da gell geholl, fir e Laissez-passer ze kréien an en Certificat, fir datt e mam Zuch konnt fueren. Do si mer dohinner koum, Lëtzebuerger, par d'instruction pour les Luxembourgeois. Esou zwar aacht Deeg do, pas d'instruction, pas d'instruction, hun telefonéiert, probéiert, pas d'instruction, näischt. Mee d'lescht ware mer esou hell, do si mer dohinner gaangen, hu mer gesot, mer wieren L, Lottrenger. Ah, de Lorrain, ah, ça c'est bien, hu mer erzielt kritt. Mer sinn erëmkoum als Lottrenger, awer net als Lëtzebuerger. Mer giffen haut nach doniddesëtzen. Ah jo.

Am Kolléisch an och spéider an der Haushaltungsschoul, mir ware bal ëmmer ënner Meedercher. Iwwerhaapt huet kee vill mat engem geschwat. Et huet kee vill mat engem, dat huet ee sech alles op eemol zesummegewürfelt an op eemol dann, da wosst een an dann huet een zesumme mat engem, enger Frëndin oder sou huet een dat da geschwat. Ech mengen d'Elteren déi Zäit sinn nit op d'Kanner, also allzäit, op jidde Fall fréi nit duergaangen fir se opzeklären. An da mer sinn awer dann och an sou, an sou, sou Course gaangen, Wéi hu se déi genannt? Also déi, déi op d'Bestueden da virbereet, fir esou Vorbereitungscoursen. Do hu mer jo dann awer déi elementar Saachen awer alleguerte gesot kritt. Dat war nëmme fir d'Meedercher. Et sinn awer ni Jonge mat do dragaangen. Et war awer emol enker eppes sech ugebahnt, wat awer näischt war. Dat ass, do war ee jo awer och fräi ze decidéieren. Engem fänkt ee jo och nit eppes u, wann et engem nit gefält. Rausgaangen, Nopp Stierfer, bale gaangen. Mee mer hunn awer gedanzt, mer hunn awer gedanzt, also mer op de Baler, déi Zäit ass. Rock'n'Roll ass dunn duerno warscheinlech eréischt op den Dierfer eropkoum, wou Walz an Tango an Marsch gedanzt hunn. Ech menge méi wäit ware mir ni koum. Mir hunn äis awer esou gutt wéi méiglech ameséiert, also et ass nit dat mer d'Rübsal op Nouten do geblosen hunn, dat awer nit grad.
Als Dreem, dat wor ganz konkret virstellend, huet een sech ëmmer virgestallt en Haus ze kréien mat engem Gaart, eng léif Fra a léif Kanner. Mir woren deemols also esou programméiert, dat wor fir ons d'Liewen.

Fräiheet, mam där hätte mir am Fong op eng Manéier vun doheem, mir hätten all Fräiheet, mee wat wollt der vill fräi sinn? Owes emol erausgoen, e Patt huelen, dat wor am Fong alles vu Fräiheet. An virun allem ëmmer anstänneg a fei bleiwen, mir woren esou strikt gezillt, mir hunn dat vum selwe gemaacht, do wor ni Dass mir vun deem schmuele Pad vun der Dugend do erofgestolpert wären, dat konnte mir ons net virstellen. Mir hunn emol mol eng Kéier ee Patt ze vill gedronk an dann ass schonn doheem awer direkt gebremst ginn. Dann ass gesot ginn, Wann s de esou ufänks, looss dat do sinn. Also dat. Jee, mir hätten am Fong missen Engele ginn, hä?
Wéi scho mar, dat war eng Traditioun, hä? Dat war eng Ambiance, also déi war formidabel. An déi éischt Kéier och, wou Jonk mat Haut-Parleure gebläert hunn, an dann hu se och ugefaangen, Disken ze verkafen, well ech weess, et ware ganz vill Jongen do, déi déi Zäit ganz bewandert am Jazz waren, an déi haten dann déi amerikanesch Disken an esou weider. An dann hues de och Romaner heiansdo verkaaft. Ech ka mech eréiweg erënneren, de Mur vum Sartre, deen um Index war, deen ass op Bichermaart verkaaft. ginn an dann huet jidderee gesot, hei ass de Mur, wëlls de Mur liesen? Wann een dat haut liest, seet ee, mon Dieu, an dat war déi Zäit esou schro.
D'Gesellschaft war nach vill méi verluchen déi Zäit. D'Schoul an d'Kierch waren an hiren alen Traditioune stieche bliwwen. Mee mir hunn ugefaangen, Froen ze stellen, eis Meenung ze soen, eis politesch z'organiséieren. Virun allem hu mer net méi grad all Blödsinn matgemaach. Am ale Kolléisch, donneschdes moies war Mass, an déi grouss Konscht war da fir dee kuerze Wee, déi, ma ech weess net genee, emol vläicht keng 100 Meter, vun der Kolléischsdier bis an d'Kathedral eran, fir sech do ganz séier iwwer de Knuedler ze verdrécken, ouni gesinn ze ginn, a fir iergendwou entweder an den Trop oder an den Twänn oder an de Konto oder ech weess net wat een huelen ze goen. An. Dann huet een awer misse genee uewen hannert der Mauer stoen an den Zäitpunkt ofpassen, wann d'Leit nees aus der Mass erauskomm sinn, fir dann nees iergendwéi onerkannt an d'Rei eranzelafen an gemittlech mat eranzetrëppelen. D'Dammen um Lampersbierg, déi hunn plus ou moins dat selwecht gemat am Meederches Lycée an normalerweis huet ee se an deem selwechte Bis ronderëm fonnt.
Bis déi éischt Snackbaren, déi komm sinn, wa mer an de Snack gaange sinn, Dat war schrecklech, tout simplement well se net wousste wat dat wär. An dann hu e puer esou Hännesse verzielt, oh do leeft eppes zesummen, do gëtt geknutscht an hei an do. An et war einfach, et war e Bistro ouni Alkohol, he, wou s de och mol e Sandwich kritt hues an esou weider. An, an d'Jugend ass dohinner gaang, effektiv. Nëmme Jonker sinn dohinner gaang, déi Al hunn sech net eragetraut, well et war kleng. An dann hues dech do e bësse gedréckt, dat war jo och flott, da koums de mol endlech a Kontakt mat engem. Si hunn der Däiwel iwwerall gesinn. An ech soen och, fir eis war de Cours supérieur en immensen Ënnerscheed. An do war et eréischt fir d'éischt, wou mir bei d'Jonge komm sinn. An ech weess, datt ech nach am ale Kolléisch war dat lescht Joer, an d'Jongen, déi sinn eis ëmmer kucke komm. Hei d'Meedercher, hei logier mer dat do kucken.
D'Thé dansant war guer net sou heefeg. Et war natierlech de berühmten Téi vun der Schlussprëssessioun vun der Associatioun vum Clan des Jeunes, war natierlech fir d'Schlussprëssessioun fir. dass net ze vill Leit solle mat der Schlusspressioun matgoen an éischter op den Thé dansant goen, direkt, fir e bësse Konkurrenz ze maachen.
Sonndes op den Thé danze goen, dat war déi éischt Sortie, an nomëttes an d'Stuff op den Thé ze goen. Oh, dat war spannend heiansdo, an Dramaen hu sech ofgespillt, d'Meedercher si kreesche gaangen hannert d'Dir. Oh, et war flott, et war eng wonnerschéin Zäit, fällt eben just, il y avait encore l'interdit, an du hues dat missten dech e bësse liberéiere vun deem Ganzen an da war dat och vill méi attirant, well et eben eppes Neits, eppes Verbuede war, wann d'Mamma dat weess, wow, hein, de goût du fruit défendu ass eppes Flottes.
Politik ass an de Schoule wéineg, war wéineg politiséiert.
Ganz wéineg, dat ass dat, wat ech sot. Der sos an der Luc haten am Fong an d'Mëttelschoule relativ wéineg Impakt. Et sinn der Eenzeler gewiescht, déi sech do engagéiert hunn, mee dat war awer net d'Regel, datt een, datt een, looss mer soen, do eng Appartenance affichéiert huet déi Zäit. Dat war am Fong net esou. Éischt Joer Universitéit, 67, do war ee kloer op eemol an engem politeschen Déngen. Ech muss soen, et sinn der och, déi hunn, deenen ass dat wéi Waasser laanscht gelaf, mee déi, Ganz vill hunn ewer do misse Positioun huelen a sech franchement engem Lager zouuerdnen, soit rechts oder lénks, an dat huet sech an der UNEL erëmgetraff. Also do war wierklech effektiv e politesche Klima, wéi mer do dee mam Kolléisch net kannt hunn. A mir ware wäit fort vun doheem. D'Anti-Barbie-Pëll ass sou lues opkomm, et war Fréijoer 68 zu Paräis. Iwwerall déi vill Spréch, déi op de Maueren op eemol waren, dat waren net nëmme politesch Aussoen, dat war och Faites l'amour et pas la guerre. Ech war an der Cité universitaire zu Paräis. Do war dann och esou eng Reunioun owes ugesot, wou d'Studente sollte mat der Direktioun iwwer näischt méi Banales wéi doriwwer schwätzen, datt d'Jongen och kéinte bei d'Meedercher op Besuch goen. Ech koum vu Paräis mam Metro un Ech sollt mengen Aen net trauen, do war dee ganz den amerikanesche Pavillon total mat eng Polizisten, voll arméiert, mat Kasken, Schild, also sou wéi mir se virdrun na ni gesinn haten. Do huet kee méi kënnen eragoen. Dat war déi éischt Nuet, déi mer dobausse verbruecht hunn. Hu se gefuert, et géing zu enger Rebellioun kommen? Ech weess et net, mee d'Forces de l'ordre, déi waren, déi hu sech à tel point imposéiert, an dat war e Bild, dat war onerträglech.
Paräis war net méi Paräis. D'Leit stoungen all do ze diskutéieren an ze schwätzen an et ass vill gebraddels ginn. Dat war immens. Mee ech weess, ech war an der Sorbonne an ech war am Odéon déi Zäit. Also ech hu bal nëmmen d'Hallschent verstanen. Déi haten e Jargon, dee mir guer net gewinnt waren, politesch, soziologesche Jargon. Déi Typpe ware wierklech, déi wusste wat se géinge soen.
Dat war eng Ambiance, dat war onbeschreiflech. Dat war fir jonk Leit, also déi sech och do bemol gemierkt hunn, datt si dat finalement och provozéiert haten, en immenst Gefill.

Wéi jo dono war ech jo nees zu Lëtzebuerg. Ech muss scho soen, dat war schonn e Schock fir erëm heem ze kommen. Meng Elteren haten net déi meng Ideeën an et huet sech bestëmmt do e gewëssene Broch ass do scho komm.
Wann s de vun do ni erëmkoums, wars de awer hei zu Lëtzebuerg dee Verséierten. Also ech ka mech erënneren, dat war erschrecklech, déi éischt Joren. Wat fir eis, fir Proffe flott war, dat war, dass de direkt mat Jonken a Kontakt komm bass an du konnts deenen automatesch e bësschen dat matdeelen, wat dech gefriess huet.

Ginn. Do ass et dann deemools da schonn Haschisch ausprobéiert ginn, wéi dat da wier, a well ee fuerwelzeg wär, ne? Et war nit, datt ee sech drogéiere wollt, mee et war en einfach fuerwelzeg, alles huet missen probéiert ginn. Da sinn op Amsterdam gereest, kucken, wat do lass war, an op grouss Festivalen am Ausland. Et waren och dann sou Diskussiounsronnen, et waren och Proffen, déi sech deem ugeschloss hunn, déi dann op eng aner Aart a Weis hir Course gehal hunn an déi dann iwwer Saachen mat eis zesummen diskutéiert hunn. déi eis wierklech interesséiert hunn, déi eis ënnert de Neel gebrannt hunn a sou, ne? Also et ass schonn relativ vill geschitt deemools, ne? 1971 war ech op Première am Dikricher Lycée. Ech war Member vun der Schülerfront, ech hu mech géint de Vietnamkrich agesat, Trakte géint de Kapitalismus a fir d'Meenungsfräiheet verfaasst. Den 19 Abrëll 71 sinn ech dowéinst vum Direkter aus der Schoul gehäit ginn, zesumme mat dräi Kolleegen. Mir hunn dorops hin e Kampfcomité gegrënnt. Nieder mit der Repression stoung op eiser Broschür. Mir ware schonn immens aktiv, eis politesch Meenung war radikal lénks an dozou stounge mer och. An dee Moment, wou dunn de Fait do war, wéi mir dunn do erausgeflu sinn, du war dat jo nimmi. Dunn ass och dat an den Hannergrond getrun, dass et nëmme méi drëm gaang, fir datt mir vier erëm kënnten an d'Schoul zréckgoen. An vun dohier hunn och du vill Leit sech dunn och solidariséiert, déi awer elo net mat deene, mat deene Saachen, déi mir ëmmer esou gefuerdert hunn, vläicht mat allem d'accord waren.
Den 22 Abrëll hu mir de Solidaritéitsstreik vun alle Schüler decidéiert. Dat war an der Maison du Peuple zu Esch.
Ech hab Sixième an mir hun Barricade gemeet, mir hun Proffen net era geloss. Du muss een sech virstellen un den Geescht deen Joeren ne. Mir hun alt tot héif Proffen gehaat awer dat war och relativ béis also. Ech mengen zu Esch war, ech schwätzen, kann nëmme vun Esch schwätzen, well herno wou mer an d'Stad gaange sinn, do huet dat sech e bëssen anescht ugefillt. Mee zu Esch war et kloer, dat waren d'Gauchisten, ne, dat waren d'Maoisten an d'Trotzkisten a soss hat keen aneren nämlech den Terrain verluer. Déi hunn do fir een Dag, ware se Här a Meeschter iwwer d'Strooss. A mir hunn eis do forméiert an da mir si vun zu Schoul zu Schoul gaangen an d'Lycéeë waren direkt ouni Problem dobäi an d'Handwierkerschoul, déi haten se all gespaart. Mir waren Tomaten an Äer kafen a mir hunn déi do mat Genoss an d'Handwierkerschoul geballert an do si mer mat roude Fändelen duerch Esch gereest, an do stounge mer dann do op der Entrée vun der Gemeng. Et war Risefolklor natierlech, mee et war befreiend. Wann ech gelift, wat haalt Dir vum Streik vun de Schüler? Wat mer halen?
Solle mer am Wort liesen, dee vun der Première, wat déi gesot hunn, dat ass wouer.
Bewaach d'Disziplin wéi all Demokrat, wéi all anstännege Mënsch.
Ech war net ëmmer dobäi, ech konnte net iwwerall sinn. Wann ech da moies zu Dikrech war, konnt ech net moies dann och zu Esch sinn an der Stad. Da sinn ech dann mëttes dohin da gaangen. Da war dann iergendwéi e grouse Sit-in, wou een da geschwat huet, erzielt huet, wat zu Dikrech lass war, wat do geschitt ass a sou weider. Et war eng Atmosphär, wierklech, dat wat géing eis gehéieren. Dat war dat Gefill.
A mir haten eppes erreecht. De Mii vun deene fréiere Jore war ewechgejot. D'Morale laïque huet de Monopol vum Reliounsunterrecht en Enn gesat. D'Klasse waren endlech mixt. An d'Pëll hat eis Meedercher nei Fräiheete bruecht. Allerdéngs sinn déi lénk Schülerbewegungen, der sos, de Clan, d'Schülerfront, an hirer eegener Radikalisatioun zerbrach.

Märche gaangen ass, huet och de Jugendclub Hesper iwwerluecht, wat ee maache kënnt. Vun 78 un hu mir dunn den Atomix, eng Anti-Atom-Zeitung, erausbruecht. Mir hu Fester a Campen organiséiert a mir Jonker waren och an der BIM aktiv. der Biergerinitiativ Museldall, All zesumme géint d'Atomkraaft, allerdéngs. Et gouf Reiwereien, also d'Wimm war eppes ganz Breedes, vu ganz riets bis déi lokal Bevëlkerung, déi opbruecht war, bis dann ebe ganz lénks, also dat war keng Eenheet, oder do si Reiwereie gewiescht, a kräfteg. An den Atomex war dann awer och nees esou en Moyen fir e Lien ze maachen, also et war ganz vill Leit op der Musel, déi dann och déi Zeitung abonnéiert hätten, wou se och vläicht soss net esou d'accord gewiescht wiere mat eis, obschonn se ëmmer appréciéiert hunn, datt mir ëmmer um Terrain waren. Mir waren ëmmer présent, mir waren immens militant, op eis konnt een zielen. Dat huet eis och ganz vill bei der Bevëlkerung Punkte bruecht. An déi Zeitung eben och, jo. Also wann näischt lass ass, muss ee selwer eppes lass maachen. Eng vun den Erkenntnissen der Jugendbeweegung vu 25.
Mierksam ze maachen, datt mir hei an deem Schluechthaus wëlle bleiwen, datt mir hei wëlle weider Kultur maachen. Jo, et ass eis Ustriewen, deen énschen Zweck an deem, jo,
Vum Briddel aus sinn ech deemools mam Tëff an d'Stad gerattert. Politesch organiséiert waren déi mannst vun eis, mee. Wa eppes war, och wéi an der Stad oder sou, da wars de awer dobäi an du hues d'Ziedele mat ausgedoen, och wa se weissemol vläit zum Deel net sou richteg wusste, wat géif drop stoen, mee du bass awer matgaangen. D'Reegel vum Spill, Mir wollte weder ofhängeg si vun iergendengem Paschtouer, wéi dat zu déi Zäit Usus war, dass de da bei den Dechen dann de Schlëssel siche gaange bass oder bei den, jee, iergendee vun der Gemeng oder esou. Also dat war ganz kloer, et sollt e Jugendhaus si mat oppener Dier fir jiddereen, an éischter Linn fir kopplegebridde. An et sollt am Fong keen ausgeschloss ginn. Also do war schonn iergendwéi dee ganzen, déi Peace, Idee, déi war schonn dohannert. An ech mengen, déi ass och effektiv zéng Joer laang duerchgezu ginn.
D'Sandweiler Jugendhaus ass op der selwechter Schinn gelaf wéi dat Briddeler, selbstverwalt an onofhängeg. Do war vill Kontakt, dat ware Kolleege vun eis.
Mir hunn dann einfach genoss esou zesummen do bëssen déi Erwuessen hunn ëmmer gesot ze lungeren an einfach op keng Fro ze äntwerten an och kengem eng Rechenschaft ofzeginn. D'Locteville, dat war, huet jo fir sech geschwat. Mir haten ëmmer Sympathisanten, dat heescht, déi hunn dat eben och gutt fonnt, dass d'Jugend eng Plaz huet, wou se kann hir Jugend ausliewen. Mir anerer, déi gesinn eben éischter dat, wann d'Jugend dann opfält, eben esou Chaos mécht. A si kucken dann de Chaos, mee si kucken awer net d'Situatioun vum Jugendleche vis-à-vis. Vun deem anere Chaos, deen eben dobaussen an der Welt herrscht. Si kucken dann, ok, hei elo ass dem Paschtouer seng Bréifbad gesprengt ginn, Silvester, ah schlëmm, schlëmm, schlëmm. Mee jo, dat war fir ons awer dann och, do ass dann eben och e Frusel eben eraus komm.

Am Fong hat mer mat der Kierch net vill um Hutt, firwat mer wuel en Kräiz verbrennen an eis un al Traditiounen unhänken. Ech hat eben déi Zäit einfach esou vill Froen an déi sinn einfach net vun Erwuessenen richteg eescht geholl ginn. Firwat ass dee Krich do? Firwat. Ass déi Ëmweltproblematik do? Firwat ass dat dote geschitt? Firwat gëtt elo net gehandelt? Elo kéint da wor iergendwéi mol eng Moossnam gemaach ginn, dass dat net méi esou geschitt. Ech hunn dat eben ni verstanen. Ech ka mech erënneren, dass mir dann heiansdo schlecht gaangen sinn, dann awer ënnert d'Leit gaangen an da sot ee wildfriem esou mam Béierchen am Grapp, An wéi geet et dann? Wéi ass et dir? An dann huet jo jiddweree gemengt, du géifs ebe soen, oh ça va, super, hu mer Party. Nee, mee da sot ech einfach, war ech éierlech, du sot ech, nee, et ass net esou gutt. An an d'Leit, hm, wéi dann, ah komm, ëpp, ëpp, ëpp. An dann hues de dann emol ugefaangen iwwer vläicht däi Gedanken, deen s de elo eng Woch has, ze schwätzen. An dann esou, ah, wat bass du awer een, ech hat der net esou vill Gedanken. Also et war schonn ëmmer esou, jo. Ech hunn ëmmer esou Wäerter gesicht wéi, oder ech hu gesot, wou sinn déi Wäerter? Wou sinn déi Wäerter wéi Léift, wéi mateneen deelen an éierlech sinn? Jo. Ech hoffen, et huet Iech gefall a wäert Iech och weider gefalen. Hei ass d'Belladonna!
Mir ware jonk a wollte Musek maachen, a well si eis keng Méiglechkeet dozou ginn hunn, hu mer dat eebe selwer an d'Hand geholl.

Am Républicain, do stoung ganz grouss op der zweeter Säit, do kann ech mech nach richteg erënneren, Kopstal, la capitale du rock. Ech hu misste grin sinn, well einfach, da kënns de der esou vir, weess de, esou Liverpool, Memphis a Koplescht, esou ongeféier. An ech mengen, dat bréngt der schonn e Kick.
Mir soe dem Jugendhaus Bridel villmools Merci fir d'Organisatioun vum Festival an de Leit déi kucke komm sinn. Merci. Mir brauchen dat fir einfach mol en Ouer ze kréien, fir einfach mol ze kréien, hey dat wat de mir maachen ass och Konscht. De jonke Mënsch, deen einfach seng Rockmusek gemaach huet, dat ass net akzeptéiert ginn. Dat war Kaméidi, dat war Krach. A fir einfach do ze beweisen, hei do ass einfach och e Publikum dofir.
Am Joer 2000 hunn ech 17 Joer. Ech wëll eppes mat Kino maache spéiderhin. Wann dat net klappt, ginn ech vläicht awer eppes studéiere wat mengen Eltere gefält. Et ass ëmmer eng Angscht do, datt een net reusséiert iergendwéi an alle Beräicher. Also ech sinn ëmmer zimmlech onsécher. Dat mierkt een net oft, mee dat ass awer oft do. An dat si Saachen, jo, dat on, dat onsécher sinn, dat ass heiansdo, dat kann, dat iwwerspillt een domat, naja, also ganz oppe sinn an esou. Dann fäert een natierlech och vläicht net acceptéiert ze gi vun anere Leit oder. muss een dat Selbstvertraue gewannen, fir ze wëssen, datt een eppes wäert ass an datt een och vun aneren acceptéiert gëtt, an vläicht net vu jiddwerengem, mee datt een dann déi Leit fënnt, déi engem, déi ee, wou ee Resonanz fënnt.
Allgemeng hunn ech d'Suen an d'Fräiheet, dat ze maachen, wat ech wëll. Mee et ass nawell net esou einfach säi Wee ze fannen. Et muss ee awer ëmmer iergendens en Zil am Liewen hunn, en héicht Zil, nach eppes méi héiches, also iergendwéi eppes wat een eréischt ka kréien. An dat ass schwéier ze fannen, well mir hunn eigentlech alles. Mir sinn wierklech näischt aneschters gewinnt an de Problem ass, Datt dat kann net éiweg esou weidergoen. An do si mir Jonk schonn, also mir si schonn zimmlech ënner Drock, well mir wëssen, mir si elo kleng gewiescht, mir si gutt opgewuess an hu wierklech vill gehat. An elo musse mer e gudde Beruff kréien, wierklech wou mer genuch verdéngen, fir datt mer kënnen dee Liewensstil weiderféieren. An dat ass eng zimlech Saach, well dat ass einfach, also et ass ganz einfach sech de Luxus unzegewinnen, et ass ganz schwéier sech en ofzegewinnen.
On m'appelle Mick, d'origine italienne. Mat de Kolleegen hänken ech oft am Zolwer Jugendhaus. Mir maachen alt dat, wat fir eis méiglech ass.

Mais ma mère elle a écouté un truc à moi, elle a trouvé que c'etait assez bon, je sais pas, mais elle c'est plutôt Eros Ramazzotti et tout ça.
Ech ginn zu Esch an d'Schoul, mee d'Schoul ass net grad meng Saach. On est trop

Ech dreeme vun der grousser Chance, mee ech weess, datt et nëmmen Dreem sinn. Am léifste géif ech auswanderen op eng Insel, wou et ëmmer waarm ass, mat mengem Meedchen, de Kolleegen a gudder Musek. Ech si jonk am 21. Joerhonnert.
Ech weess sécher, datt ech spéider eppes wëll schaffe goen, wat mir Spaass mécht.
Ech war nach ni an enger Kierch.
Meng Mamm wëll meng beschte Frëndin sinn. Alles erzielen ech hir och net.
De Proff ka mer eng Datz ginn, e ka sech opreege wéi e wëll, mee meng Gedanke si fräi.
Vläicht deet et hinne munchmol Leed, datt si deemools net méi Courage haten.
Da sinn se rëm voll nostalgesch an erzielen, wéi flott et war deemools.
Sidd Iech bewosst, et wäert der ëmmer esou gi wéi eis. Där Rosener, där Braver an där, déi sech guer näischt gefale loossen. Déi, déi sech verlafen an der Jugend a sech spéider rëm opfänken. An Dir musst domat eens ginn, well jonk war Dir och eng Kéier, well jonk ass ee och nëmmen eng Kéier, soen se. Soen se.